Flimkien miegħi kif indunajtu għandna lil Kane Said mill-Fondazzjoni ta' Logħob Responsabbli. Ovvjament Kane jiġi hawnhekk biex ikellimna ftit żgħira dwar meta aħna nilagħbu il-limitations x'għandhom ikunu. Insellimlek l-ewwel nett Kane. Kif inti? Insellem lilek Romilda, ninsab tajjeb. Jien ilni ma niltaqa' miegħek, kellna ċ-ċans niltaqgħu fis-sena 2018. Ekku, ekku, ekku.
Mela, illum ser ikollna ċ-ċans biex nitkellmu fuq il-formola ta' esklużjoni. X'inhi din il-formola, Kane? Sewwa, mela aħna bħala fondazzjoni, ħa nibda minn hawnhekk, m'aħniex kontra l-logħob rikreattiv meta l-logħob isir bħala attività ta' divertiment. Issa, aħna nidħlu fix-xena, dejjem nirrepeti, meta dik l-attività, ta' il-persuna tkun qed tilgħab tibda bil-mod il-mod tiftaħ it-tieqa għall-vizzju tal-logħob. Tibda tagħti importanza żejda lil-logħob, tqatta' ħafna ħin tilgħab, il-limitu tal-kontroll, il-limitu tar-responsabilità tibda titilfu kemm bħala limitu ta' ħin li nerġa' nirrepeti tibda tqatta' ħafna ħin tilgħab, u kemm bħala limitu ta' kontroll finanzjarju. Illum tilgħab ammont, għada tilgħab ammont doppju, titilfu dak l-ammont u terġa' tilgħab biex tirkupra u tkompli terbaħ. Hemmhekk aktar ma jgħaddi l-ħin, aktar il-persuna tibda taqa' fil-logħob kompulsiv u l-logħob kompulsiv iwassal għal logħob patoloġiku. Logħob patoloġiku x'inhu? meta l-persuna first and foremost activity in her life tkun il-logħob. Jiġifieri fix-xħin tqum filgħodu minflok tħabbel rasha biex din tieħu l-breakfast, l-ewwel ikla ta' filgħodu, moħħha jmur, jien x'ser nilgħab. Ekku, tibda
tonfoq ħafna flus fil-logħob minflok tonfqu f'servizzi ta' għajnuna lil familtha. Flok tixtri kartuna ħalib u daqsxejn ħobż, tilgħab. Flok tieħu ħsieb it-tfal tagħha, tilgħab. Flok tqatta' l-ħin tagħha mal-maħbuba, mal-maħbub, ir-relazzjoni soċjali mal-ħbieb, fuq ix-xogħol, ma tibdiex tikkonċentra, imma l-moħħ tal-persuna jibda moħħu dejjem dejjem fil-logħob. Dejjem jewden fuq il-logħob. Iva, iva, iva. Naħseb xi ħaġa simili, ma mhux l-istess ħaġa fuq gaming huwa ħafna drabi l-online shopping. Hawn ċertu nies li jiġu addicted bl-online shopping. Ir-responsabilità jiena dejjem nisħaq mhux biss fil-logħob illum il-ġurnata ovvjament. F'kollox qed issemmi inti l-xiri. Jekk inti ma żżommx mal-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus, inti tibda bil-mod il-mod ix-xiri jsir vizzju. U din l-eċċessività. Shopaholic. Shopaholic twassal għal faqar kważi. Ekku, ekku, ekku.
Allura kif tista' persuna tikkuntattjakom biex timla din il-formola ta' esklużjoni? Iva, mela aħna bħala fondazzjoni nipproċessaw il-self bearing forms, formoli ta' esklużjoni. X'inhuma dawn? Persuna li tkun qed tbati mill-vizzju tal-logħob iċċempel il-linja ta' għajnuna tagħna nazzjonali wieħed seba' seba' seba' tagħmel appuntament tagħna f'kunfidenzjalità assoluta, tiġi fil-.
Hemmhekk qegħdin naraw il-formola fuq l-iscreens tat-televiżjoni tagħna. Prosit. Tiġi fl-uffiċini tagħna, nerġa' nirrepeti, iżżomm il-kunfidenzjalità assoluta tagħha u aħna ħa ngħinuha. Ħa nimlew il-formola flimkien mal-persuna u hemmhekk il-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur. sena jew perjodu indefinit. Issa, hawnhekk inħobb nirrimarka daqsxejn punt importanti li jekk il-persuna tixtieq teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, importanti li magħha ġġib il-ċertifikat mediku li fuqu jkollha miktub li qed tbati mill-vizzju patoloġiku tal-logħob. Dan din iċ-ċertifikat ovvjament ikun iffirmat minn professjonista fis-settur tal-mediċina. Issa, jekk tippermettili wkoll insaqsik, huma bilfors iridu jiġu għandkom jew inkella jistgħu jimlew din il-formola minn online biex verament ma jersqux għax forsi huma jixtuqux li jidħlu fil-premises tagħkom, fil-post tagħkom? Iva. Il-formola tista' titniżżel minn fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Tista' timtela wkoll minn ħwienet tal-logħob jew inkella każinòs ukoll. Dawn il-self bearing forms jintbagħtu kollha kemm huma minn madwar Malta u Għawdex lill-Awtorità Maltija għal-Logħob u l-Awtorità Maltija għal-Logħob tibgħathom lilna biex aħna nipproċessawhom. Aħna indaħħlu l-informazzjoni kollha fuq central database system kif il-persuna li tkun eskludiet lilha nnifisha teskludi pereżempju lilha nnifisha għal sitt xhur u wara ġimagħtejn tlieta din il-persuna terġa' taqa' u tmur f'casino u tipprovdi d-dettalji tagħha, hemmhekk il-casino permezz ta' din is-central database system tixgħel bozza ħamra u l-persuna ma tkunx tista' tidħol ġo dawn il-land based gaming parlours. Nerġa' nirrepeti, esklużjoni minn ħwienet tal-logħob jew inkella casinos liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Il-Malta Gaming Authority. Ekku, ekku, ekku. Tajjeb ħafna.
X'inhu l-ħsieb għal quddiem vis-à-vis formoli ta' esklużjoni? X'inhi l-Unified Self-Exclusion System? Sewwa.
Skont il-liġi ġdida tal-logħob approvata mill-Parlament f'Awwissu li għadda, il-kunċett ta' Unified Self-Exclusion System huwa dan. Aħna ħa nkunu qegħdin naħdmu id f'id mal-Awtorità Maltija tal-Logħob Skont il-magazine iGaming Capital, għas-sena 2017 kien hemm 790 elf persuna li eskludew lilhom infushom minn online websites liċenzjati mal-Awtorità tal-Logħob. 790 elf!
Iva, iva, iva. Kważi 800 elf! Ixorbu mill-ewwel għax l-espresso għandu tendenza jiksaħ mill-ewwel anki. Hija jinġa lesta xrobtu.
Grazzi ħafna.
X'qiegħed ngħid hawnhekk? Il-self bearing forms bħalissa qegħdin għal land based gaming parlours, ħwienet tal-logħob jew każinòs liċenzjati mibnijin fuq l-art biex infehmu lin-nies. Issa l-awtorità qed issib li hemm ħafna nies qegħdin jeskludu lilhom infushom minn websites individwali liċenzjati mal-awtorità tal-logħob. Issa, il-kunċett ta' unified self-exclusion se jkun li l-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha mil-land-based gaming parlour u fl-istess ħin teskludi lilha nnifisha wkoll, ikollha dik l-option li tkun li teskludi lilha nnifisha minn online websajts dejjem liċenzjati mal-Awtorità tal-Logħob. Jiġifieri ħa nerġa' nsaqsik ħalli nikkonferma li jien qed nifhem sew biex ovvjament it-telespettaturi nwasslulhom l-aħjar informazzjoni. Qegħdin ngħidu li 790 elf minn Malta. Iva.
Fuq online websajts u l-online websajts mhux bilfors ikunu locally. Liċenzjati dejjem mal-Awtorità tal-Logħob, mal-Malta Gaming Authority. Mal-Malta Gaming Authority, all right. Iva.
Jiġifieri f'kelm oħra jekk inħarsu lejn il-popolazzjoni ta' Malta 790,000 qegħdin nitkellmu numru kbir ħafna.
Issa, barra l-ipproċessar tal-formoli ta' esklużjoni, x'servizzi aktar ta' għajnuna intom toffru bħala Fondazzjoni ta' Logħob Responsabbli? Sewwa, barra s-self bearing forms aħna għandna wkoll il, nirrepeti, il-linja ta' għajnuna nazzjonali ddedikata solennement għall-vizzju tal-logħob. Din, dan min-numru huwa 1777, 1777. Persuna tkun qed tbati mill-vizzju tal-logħob jew inkella qraba, persuni tal-madwar il-persuna vvizzjata jistgħu iċemplu fuq dan in-numru. Hemmhekk għandna staff, call center staff, imħarreġ sena sħiħa fejn se nisimgħu l-istejjer tagħkom u se nagħtukom l-għajnuna. Dan is-servizz ikun miftuħ x'ħinijiet? bħala telefon. Iva, mis-seba' ta' Jannar li għadda dan is-servizz ftaħnih 24 siegħa kuljum. Tajjeb, 24 seven. Mit-Tnejn sal-Ħadd, iva, biex inkomplu nwessgħu l-firxa t'għajnuna tagħna. Nisimgħu l-istejjer tagħkom u naħdmu id f'id ma' aġenziji terzi. fosthom il-setqa, l-FSWS, Gambling Anonymous immexxija mill-Caritas, Richmond Foundation ukoll u aġenziji varji oħrajn. Ħafna drabi nisimgħu l-istejjer u nirreferu għal għajnuna terza biex niftehmu minn dawn l-organizzazzjonijiet. Importanti ħafna, minn hawnhekk nagħmel daqsxejn punt, li nkomplu naħdmu id f'id għaliex Il-vizzju tal-logħob hija xi kultant karba siekta imma importanti immens li nisimgħuha u noffru sa fejn nistgħu dejjem l-għajnuna tagħna. Eżatt. Jien minn hawnhekk Kane nixtieq nirringrazzjak talli ssib il-ħin tiġi hawnhekk fil-programm Kalamita. Ħafna drabi meta ma nkunux għaddejjin minnha sitwazzjoni ma nindunawx li hija problema jew inkella tista' tikkawża problema ma fix-xħin nibdew nisimgħu Nies bħalek jispjegawlna hemmhekk int tibda ġġibna f'ċertu realtà fejn nibdew naraw iva, forsi minn hawnhekk hawn telespettaturi li din jarawna jgħidu iva jiena għandi vizzju li filgħodu fix-xejn nqum l-ewwel ħaġa li naħseb huwa jien kif ser nilgħab. Mela f'dak il-każ importanti tibqgħu anonimi, ħadd mod jgħidilkom biex intom tmorru u tgħidu isma' jien jisimni Romilda Baldacchino u nixtieq dawn Insolvi dawn il-problemi. Le, ibqgħu anonimi, ċemplu one triple seven, jiġifieri one seven seven seven, u hemmhekk intom għandkom din il-linja miftuħa 24 siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa biex intom hemmhekk titolbu l-għajnuna. Grazzi lilek Kane għal darba oħra, il-kumplament tal-waranofsinhar it-tajjeb, sakemm nerġgħu niltaqgħu jien u int. Ħa naraw issa xi jmiss fil-programm Kalamita, importanti dejjem li tibqgħu ssegwuna.